Ninsabu fil-qalba taċ-ċentru storiku tal-Belt Victoria, preċiżament fi Triq Santa Marija fejn hawnhekk tintrama f'dan il-post il-Wirja Kappella Ave Crux Spes Unica, li propju din is-sena 2025 qed timmarka t-tlettax-il sena konsekuttiva tagħha. Matul din is-sena, mill-Ġimgħa l-Kbira li għaddiet sal din ta' din is-sena, iffukajna fuq diversi proġetti, kemm fuq ġewwa kif uk imma b'mod partikolari fuq barra. Biss biss imbarkajna fuq il-proġett tal-faċċata fejn żejjinna l-faċċata bi drapp ġdid Fuq disinn tal-artist Għawdxi Josef Camilleri, xogħol tiegħu kif ukoll kemm sfumar kif ukoll disinn, ħjata ta' George Sacco Scerri u ovvjament qegħdin jitgawdaw propju matul dawn il-ġranet tal-Ġimgħa Imqaddsa. Tajjeb ukoll ngħidu li x-xogħol tal-karpenterija sar mis-Sur George Spiteri minn hawn minn Victoria wkoll. Il-ġranet tal-wirja Cappella huma mit-Tlieta 8 t'April sa jum il-Ġimgħa l-Kbira 18 t'April. Apparti il-proġett tal-faċċata wkoll propju matul din is-sena qegħdin inżanżnu wkoll sett ta' seba' bandalori, b'kollox huma disa' is-seba' kelmiet, l-aħħar seba' kelmiet li qal Kristu fuq is-Salib, u l-SPQR u l-bandalora tal-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu, xogħol mill-isbaħ, fir-rakkmu tax-xogħol tas-Sur Alfred Zammit minn Valletta u li prob se jkun jistgħu jitgawdaw matul din il-wirja ta' din is-sena. Sar ukoll xi xogħol marbut ma' dawl fejn jidħlu biex inkunu aktar siguri kemm għall-organizzaturi kif ukoll għal dawk id-dilettanti illi jiġu jżuru proprju l-wirja ta' din is-sena. Kif ngħidu bl-Ingliż, fil-pipeline hemm diversi proġetti għaddejjin. Jalla illi ngawduhom matul is-snin futuri, daqstant fi żmien qarib, proprju matul dan il-ġranet ukoll diġà bdejna nippreparaw għall-wirja tas-sena d-dieħla li tkun qed timmarka l-erbatax-il waħda. Ta' min jgħid ukoll illi, u nagħlaq biha, illi fl-2029, il-Bambini Rate, se nkunu qegħdin infakkru l-125 sena mill-mixbija tal-wiċċ ta' Kristu li hawn hawnhekk meqjum f'din il-wirja kappella illi proprju l-istess wirja kappella hija ddedikata għalih. Il-wiċċ ta' Kristu jfakkarna fis-sistazzjon tal-Via Crucis, tat-Triq tas-Salib, meta il-Mara Ludija magħrufa bħala il-Veronika eh, resqet lejn Ġesu fi triqtu lejn il-Kalvarju u bil-maktur tagħha mesħitlu wiċċu mid-dmija u propju Ġesu mbagħad ħallila bħala ġest ta' apprezzament eh, ix-xbija tiegħu wiċċu mdemmi propju fuq dan il-maktub. F'din il-wirja, apparti l-xogħol tal-vari tal-passjoni, il-kurċifiss u d-duluri li huma xogħol mill-isbaħ f'Lecce, insibu ovvjament il-climax biex ngħidu hekk, il-fulkru ta' din il-wirja kappella, li hija xbieha tal-wiċċ ta' Kristu. Meqjuma hawnhekk bl-artal imżejna għall-okkażjoni ta' din il-Ġimgħa Imqaddsa. Nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzjakom tal-li għal sena oħra, Erġajtu ġejtu hawnhekk iżżuru l-Wirja Kappella tagħna anke għal din l-intervista għaliex propju b'dan il-mod tkunu qegħdin tippromovu l-aspett reliġjuż, il-kultura, it-tradizzjoni, il-folklor, dak kollu li hu marbut ma' dan iż-żmien għażiż u qaddis tal-Ġimgħa Imqaddsa. Nawgura mill-qalb f'ismi u f'isem il-familja tiegħi lil kulħadd l-Għid it-Tajjeb. Fuq kollox, il-Ġimgħa Mqaddsa t-tajba. Jalla ġurnata b'ġurnata nimxu ma' Ġesù t-triq tas-Salib sal-jum għażiż tal-Għid il-Kbir. Nirringrazzjakom.